Chang leh hmeichhia zirpui tur nen chauh te kal chang te kan nei ta. Kan chei dan hi a mawi tawk ni ka ti. A ni chuai lo e hriat. Motor thar nei chu maw a tlawma thei khawp mai. Thlek leh zauh ka sia la khe. Balloon pawh a lawm vek mihring a khat ve mai ka nia. Chang hi chuan a harsa a tia vun vun lutuk hi min ti thin zawk a ni. Hello hello Thatei ka ni a. Ka channel ah ka lo lawm leh vek a che u. Hei tun tum video ah chuan Jelle Rosangan motor a dawn hma a amah tel lo a kan lo chei saksa diam a kha. Hei tunah chuan amah ngeiin a hringa hrianin Mizo Car Bazar ah ngei a motor dawn chu a rawn khalh lut ta rup mai. Motor number te a nei thar tawh a nih hmel a kan han vuah sak dawn a ni. Tin, motor thar han dawn rup mai chu eng nge a rilru ah awm te pawh zawh chhuah kan tum dawn nia. Ares a motor hi Thar three doors a ni a, a hnungah hian Thar Roxx pakhat kan nei ve leh ta. Ares a kan kawm hmain he Thar Roxx hi Ares a pu ve ngawih ngawih, pu zahawm a ta a ni a. Ani hi Mizo Fed lama kan hotute zinga mi a ni nghe nghe. Vawi tam tak RSAn a lo tihbuai tawh leh he Thar Rocks ngei pawh hi zin nana a lo hmansak fo tawh thin kha a ni a. He Thar Rocks pawh hi a tir atanga keimahni kut chhuak liau liau a nih avangin a cheina chi hrang hrang kan han tilang hmasa ang e.

Hei ti hian tunah remote kan nghet dawn a remote a lock chiah khuan glass in a vek thei dawn a thar rock sa a ni hei thar rock sa a ni a thar rock sen hei boss hian remote an nghet kep ang tenah. Nghet tleuh a. Aw saw in up ta. Chuan tlam side in up leh dawn em. Umm up leh ta. E kai tukverh a up chauh pawngai tawh dawn lo reh reh mai in. Automatic in a rawn up zar zar tawh mai daih daih dawn a ni hei. Sensor awmna lampang pawh hei. A rawn up ta zal zal mai. E lungawithlak maw? Lo awm lutuk e.

G-Wagon style ang chiah chiah khan thar rawk. Adventure Carrier. Chuan tahin bonnet visor kan neih leh bawk. Bonnet visor kan nei a, hei DRL lo la chhawm leh bawk a.

A mawi tawk ri ka ti. A ni chuai lo e hriam. Mawi e. A mawi tawk, a pa tawk ka ti. Bakah a varah hian maw lan dan hi enge nia, a tawk hma tawp. A dum ho chu tih fe ngai sin a tum pawimawh ang. A dum ho chu a bawr a ngailawm, a bawr. Inchei, inchei dan hi tawk kan ti rih khawp mai tawh chuan aw. Hei a ni chuai lo a, a pa tawk a inbuai dan lai, a inneihloh dan hi maw. Jerrycan te pawh, Jerrycan te pawh a la vuang chu tawrh aw. Hnungah sawn sai chiang kha motor thar nei chu maw a tlawhmah thei khawp mai zingah thlek leh zauh se la te munna bula dah chak awm ber awm a munna bula hun thek kha chak awm ber awm aw pah chauh te chang chuan in hei mi pahnih chauh in zui chang te kan nei maw kan tih khan chang leh hmeichhia kan kan kan zaipui tur nen chauh te kal chang te kan nei ta khan a bul thlak ve deuh maw nakinah te pawh chuan in bungrua nen Ka pawh kan en phur luk luk hun te pawh lo ngam aw. Ka tha tha dawn. Hei chu eng lo men hong tro. A tha dawn chuan lo tro. Tha dawn lo e. A just table ani vang ani kha. Fog light kha maw. An ti ran a chang leh zu herh san theih. A chang a zu herh hniam theih an dah vang. Hei balloon pawh a lo awm vek. Full gospel a kalih tu ami? Ka tum deuh a aw, ka tum deuh an ti la. A Pathian tu tu ni mai tih a mahse final decision ila siam lo anga tira? Aw decision final decision chu ala siam thei lo maw? A chang chu a lem ah chuan in phur thut thil tih te hi thil awm ve thei nia mihring ah chuan. Aw a dik chiah a dik chiah. Chu chu inven a ngai ta a ni. Chuvang ania a chumi ni lo se chuan ka kal put tawh ang. Amah chu. Tih a ni mawng changin ka ti chho a, tawngtaia nen ka awh hun lamah nen khanin pum theng berin ka inawh chho maw khanin hunah chuan a inher mawih mai ang Pathian nia a ri chiah. Pathian thu nghak loh a lo hmanhawl tuk pawh ka tilawm ve thei ania maw a mahni thu chuan chu lo tih ve ngawt pawh kha a tilawm thei ania tin veitu leh ilo ih nangmah buaipui te chu tam tak an awm ta thlarau lamah te pawh

Mahra chu hei heng motor te maw thil tam tak te engte hi Pathian min kohna zel niin ka hria maw? Hemi hma khan i i dawn hma khan a rawn luh pui a maw? A rawn chei tir vek a. A resa tan mawi ang chu tih vel leh a zin hunah carrier vuah sela bungrua dah nan tih ang chi vel mai mai. Chuan a kiat lai te. Aw a an sawi ang aw thawina chuan hei i chei mawi lutuk ringawt. Nakinah te pawh hei Thianzara dam chuan heng lai te pawh hi, Chhungte hian an sawisel tan a maw? A hnung a hnunga chuan min savawm phur a hei an ti thin a. Helai hi nakinah ih Ni sliding window kan tih ang maw? A hawn thei in. Lawk aw, u Funga hmang lawk aw. Aw ta, hei Mizo kar bazar ah khan in a number plate kha kan vuah leh lawk a, bumper khan verh theih loh a agent ah khan maw? Chu chu hei a number hetah kan vuah tirh leh lawk a hmalam. Hei kan zau chu ni deuh nghal mai. Mahza concert chanchin kha ka lo hre deuh a, hla request bon deuh te kha awm in ka hria. Nia kha rawn request rup mai a maw? Mawi khat si ngai maw na request a hla khat kha? Aw, mawi khat si ngai. Kha ni pui vel e. A la a la aw thleng lo in ka hria teng hi Mizoram ah te rawh. Hla khat, hei sing khat te sing hnih te a request te chu ka hre ve thin a.

Tikhan in a then te chu a ama erawh chu a tute pawh kha vui lo in tikhan a din theih theih na te khan an lo ding mai a tikhan in thutna an chang lem loh anih pawh khan an fel a mi hi an lo tha khawp a maw hei duhsakna leh hmangaihna a mak a mak a tam te in an dawng chho a mi i mi tih lungawi tur hi ngah dawn lutuk hi i phur hi dik ve thin rawt nia ring asang chuan chu nia a ni khawp mai chu tak chu nia keng mah ni mihring na atang hi chuan maw. I dik tak hian kan tlin bik lo a. Aw. Chhan chu mihring pakhat ve mai tak pawh a pate pawl kan nia. A chang hi chuan a harsa a. Eng i tlin ngawt zawk alo mawle ka ti. Ama erawh chu i eng nge nia hei Pathian zara heng zawng zawng hi chu kan ti ni lo zia chu. Pathian zara tian mi hmel hlim te kan hmuh theih hram hram a heng te hi. Pathian vang vek a nia. An chu ka sawi fo thin a, mi zawng zawng ai kan fel thu te tihna lam a ni lo a. Ama erawh chu Pathian ina tun dinhmun min dah chhuak hi tiang dawl thei tur te hian min lo train lawk hi ka hre ve maw. Chan chu tunah ka tet te atanga kei chu i thenawm khawveng te pawh ina. i â vun vun lutuk hi min ti ṭhin zâwk a ni. A chang chu han inhmuihna khaw lai tihna ka nui ka khi nghal vun vun a tih ang chi tel ka nen. I hlim thei tak mai hi ka ni ve a, i chungah chuanin Pathian kha min lo train ve nasa a ni ka hria. Tunate pawh lâr hi tam tak chuanin a hreawm man tia nia, a lehlamah chuan a side A leh B chuan hian a thlir kawp thei ta a ni. A hriamna tur tam tak vawiin lo chuan a a a tam ve tho mai sawi tur amah erawh chu a tam zawk a chuan a lawmawm a mite duhsalna zawng zawng ten kan dawng a a chu a lawmawm a lar hi a hriam lo chhoh tulh tulhin ka hria a nuam chhoh tulh tulh chu bak a fans te i tih lungawi tih i tih lungawi nana thei tawp i chhuahna hi an hmu niin ka hria chungah chuan tihlui vai loin ka hria a lawmawm khawp mai chuan mahse concert khan engzat chiang nge a sum lut theih a i hriat.

Pathian zat a kan leng lo a, hnanin din ngai khawp ten a rawn awm a, tih a ropui tak tak a ni, min duh sak tute aw. Heti lo zai fans rinawm takin nei leh motor intawng thei te hi chu Pathian vang liau liau a, chetu kha awm chiang a ni tawrh aw, mihring zawn atanga ngaihtuah chuanin an va ti mah mai aw tih tur tam tak kha awm a nia, mahse thawktu kha awm a ni tlat mai Pathian tar a, i number hi an lo peih chha vek tawrh aw hma khan.

Silver play button te kai dongin ti kha ka lo hmu a. Hriat lo dan in ro dong. Subscriber chu nei chak rem rem khawp mai. Chuan hei enge India flag. Official deuhin hei India flag kan dah dawn nen a dashboard ah sawna. India flag te, Tweety te, seat belt lock tih te eng eng emaw khan an present ve dan ni hi a rest a. Kha phone stand a dawr ve dawn che ni maw? Miss Kim Kimi phone stand a lo dawr a, a in Gpay zo ve che ni.

He khai a rest hi boruak lo nei nasa ni hi lo nei lian em ani hi chawhmalam ah khan a rest a from grill ang kha kan chei kan vuah to a thar ah khan hei tuna chawhnu ah a rest a carrier vuang chiah chiah khan vuah leh dawn ni hi he emtek te chhuak khan nia emtek carrier a rest a tang chiah chiah khan vuah ve leh mek a nih hi a dawn khawp mai khai hei hetlama pawh

A resa kan vuahsak kha nia ei a resa bumper ang in te carrier ang te in windscreen guard te kan thlak ve vel dawn nih hi number plate kan vuah zo ta hun a nei tlem awm sia a resa hi program tam tak a ngah lo awm sia chhuah san leh mai a ngai dawn ni number plate ni vuah ta e ka lawm lutuk e ke ni pawh le Zokar bazar ah hian in in motor te aw in duhthut sangah mah hi tina lah tv ah te youtube ah te in lo en thin ta car sa pho chei dan te kha ti khan in duh ve chuan aw kal mai ro ta hian mizo car bazar youtube channel hi in lo subscribe ve theuh dawn ni